and loko i kha i huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i xamfintrela mongwe aka mhani nese ni le ku veni ka chanele ya g one soli makamu inkomu
ri perile na ku mi amukela hi le ka g1 sodima ka mu channel channel leyi nga na mawani misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na vamakhelwana hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambuxu um Va ta va ta hi hlamusela hi gondzo ra vona ra ku tlanga switori mo ni tlhe ni ku ka mafenya brothers a hi mihlolo sweswo e vamakhelwana hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambuxi amukela vanhu so um na mi amukela ni fikeli eka siku ra namuntlha ku hi ta kota ku hi mi xerhela ni mi xerhela kahlekahle mo ni ku hi mi xerhela xikan'we na chanele leyiwani ya xiyimo xa le henhla hi swa gondzo ra mina kusukela loko na ha ri ntsongo ka acting because yeah. vanhu vo tala va swi lava ku swi twisisa ku ri no swi sukisele kwini nakona why ku vi mina ka ka vanhu hinkwavo yeah. lava va nga kona ku va ku huma mina swi sukisele kwini na na na na na ti-challenges mara i don't think na ti-challenges mara ta ta hi ta swi khumba na swona okay. so hi ta va hi khe hi vulavula hi swo yelana na sweswo okay a no n'wi tshinatelanyana microphone loko mi vona ni ni ni halaya van'wanyana mi nga swi teka nga ku ko va na na dinjanganja halaya ni nga ku tikhomakhome um e, e, e, hi vamakhelwana hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambuxi ni kombela ku ri komisa ni ku mambuxi
byela vanhu ku hi wena mani mm.
u wele kwihi olright uh, vito ra mina hi mina mhluri mm. and then xivongo ni wa ka maceke ni ta veta ni lunghisa la leya yo uh, mani va tshama ni byela xitori xin'wanyana okay. I, i don't think ku a ni mi byelini okay. so va ri siku rin'wanyana va ri ethekisini uh, um, se vanhu va kha va vulavula hi sweswo a va vuya jomi mm. so vanhu va kha va vulavula hi sweswo so Eh, ku na xin'wanyana ve mambuxi njhani njhani ka makhense so mani va rhanga va miyelanyana va twa ku vanhu ve ri yini mm. so endzhaku ka karhi va ku phela hi mina mhana yena mm. va hava kaneti ngopfu va kuma titota va kuma titota
va ku ha-e ha-e va ri va ri vanhu va ri mina mm. e, e, e, e, ni n'wana wa n'wina yeah. se va swi veka hi ndlela leyi va ri n'wina mi vi na na sati mm. even then uh, uh, sati wa n'wina lowa khale even then a lova even then a siya mina hey. Eh. se mi ku ri no sontswa mina ni tisalela na n'wana wa mina hi endla swa ku yelana so e, e, e, mhaka ku leya ku va ni tesi xitori lexiwani i mhaka ya ku a na ku hlamusela xivongo ma twisisa Yeah. eh ku Ku hawa ku na ka difference makamu. eh a- a Ena na wa wa ka ka ma- Makenza. eh ena wa ka makenza so xivongo na wa ka maceke Mm. so i mhluri wa ka maceke so um no ma ka mbalati ya ya ka yena u ma ka mbalati no huma ka mudavula a wu humi ka mudavula a ni humi ka mudavula eh ko va ku vanhu a va swi twisisi eh mhaka i ku mudavula na mbalati swi swi le kusuhani swinene swi khomanini swi hambanyisiwa hi layini ku na layini un'wana u nga dirowiwa ku laha loko jampa layini okay na na na na swi twisisa swinene ne ene swi swi swi na nkoka ngopfu sweswi na mina ni byeriwa hi vanhu vo vo tala ngopfu man'wani ma tlhe ma ku ha leti fana mi titswalini la mafana itona mi tirhisa mi titswalini eh, straight ni imagine u ri n'wana wa mina ni lo lumbetiwaka a ndza tlheni tshemba loko vanhu ve laha fana ku ri von pontifa eh. eh, i mhaka ya nkoka swinene ne mara na swi imagina swa vava loko u ri mutswari va va ku kaneta n'wana wa u humesa tipicture u kha u nkhisa a ha ri tsongo va ku a yena
hi ku na maxaka a ma kaneta ni tsundzeka okay Uh, so um, papa mina papa mina lava va va ngati ya mina va va lovini na ri na 12 12 years i Yeah. think so ni tsundzuka um, na maxaka ma mina ma kaneta sometimes ku ri no mi kuma ku lava va nga ni gina khale so vo ni vona laha switoreni va nga swi tivi ku hi ye n'wana n'wana eh, eh, n'wana wa ka maceke loyiwani Yeah. so ni tsundzuka siku rin'wanyana Mani vo za va va pfulela i i i i i video la ya ya ku hluvuriwa ka papa mina Yeah. hikuva va nga tshemba ku hayi mani Yeah. hi yena Yeah. hi yena hikuva va nga tshemba ku hi yena Na- so ya na yi twisisa swinene Le- eh, lera ra ku va makhelwana hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambuxi i muhluri wa ka maceke ee i muhluri wa ka maceke um ya ya mahlweni laha hi muhluri wa ka maceke
mi tsakisa hi ku mi chekela laha ka xivomo ee ku va kota ku swi va kota ku swi twisisa twisisa ee um i vanhu vo tala ne Mm, mm, mm. a ni tivi ku hi mhaka ku va va va ha ku vona xitori xa khale hi nkarhi wolowo ivi se loko va fika va ku vova moyisa lowu kurini kasi va ku khombela na leswi va nga ku vona nhlekani ku e na nhlekani a tiritsongo um wa vorini hi mfo kumbe a wu vuli malembe um a ni nge vuli malembe mara se eh, eh, um mo ni ku a ni se tshama ni feyila and Okay. se ni endla second year eh, a varsity so ni sure ku va ta swi twisisa ku swi komba kwalaha ko vo ma swi twisisa nyana xa khona peleti ti nga swi tivativi ku swa xikolo a no wa vo fana na timoti dya ka miyama Eh, eh, eh, eh. ti fike ka grade child n'wanuna se di swi nga ti bayizisa ku hlayela ku munhu loko a ri varsity ya eh, eh, na na eh, na swi twisisa swinene mm, mm, u mm. endla lembe ra vumbirhi a a a a a university swi na nkoka ngopfu because vanhu va ku teka u nga ku xin'wana xo vo six years seven years mi kuma ku van'wanyana loko mi kuma ku van'wanyana i i i hi titanga mara loko se wa ni vona eya hi kulerini. leriwani hi leri mambuxo ri ku leri or van'wana va hina ka va hina
na yi twisisa Eh, swinene eh. um hi hi- hi lava kusukela masunguleni ne hi ta na yona eh, gradual um loko u u kula
a hi nge yi ngheni ngopfu a handle ka loko swi boha ka ka swa personal ne hi ta famba ngopfu hi swa acting because loko ho ta hi swa personal se nga vhi ku va ku ri channel ya wena u hlamusela swa wena because malembe lama u nga na mona um u nga hlamusa hi siku hi siku hi siku hi siku and loko ya fika ka malembe lawa u ta u ri na man'wana futi so ya um 18 ya yi sunguli kwihi okay mafenya brothers u u- u yi tivi loko swi te yini um kumbe u yi tivi siku u nga ta u ta mm, acta or u rhange u yi tiva before loko loko se ni ni e u u nge se ta u ta Eh, eh, eh. u yi tivele kwihi i i xivutiso xa mina alright uh, mafenya brothers ni yi tiveli ka ka ka hmm, and ka tv obvious mara lexi ni lavaka ku xi vula i ku ni rhange ni tiva ku kuna kuna mafenya brothers mm. before ni actor okay. yeah cause loko ni nghena eh, eh, se a ku huma part two ya kona okay. eh, leswi vula ku ni, ni, ni, ni tivi part one and then okay. eh, but then a ni nga swi hleketi ku na mina ni nga tshuka siku rin'wanyana tikuma ni ri kwalayani ma swi twisisa yeah. eh, so ni yi tivini before before ni nghenelela loko ri ku wa swi tsundzuka u ri na malembe mangani
a ni ri na eh, Ai a na ha ri sure kahle mara a ni nge za ni fika ka grade one ka ka grade three standard one grade three ya Mm. so a na ha ri maybe kwalaho ko ma b two or ma grade two kwala
xona u dile ka grade two Na ha ringana leri a wu na ringana xona. na xona Eh, eh, mara u eh. nga ri bede ku na dode a hleketa nyana Jahleketa, eh, eh, Eh, eh. so um and then loko u yi vona uh, swi te njhani ku se u tikuma u ri ndzeni because swi obvious ku u voni u voni chapter ya yi-one mm. ya wi-two u vho u vuya u ri kona yes so lexi nga endla ku ni va ni tikuma ni ri kona i ku ni ni vuye ni hlangana na un'wanyana loyi na yena already a ri kona ka ka ka ka part one i i mabotiboti okay ya swi na nkoka ku va ya Yeah. so if it wasn't about mabotiboti Mm. ah maybe a ni swi tivi mara a va ta va kha va nga swi tivi mi- a ni swi tivi ku maybe a ku ta ku ri un'wanyana mamboxi or a wu njhani ta u ri munhu a ni ta ntsena ni ri munhu ntsena ya so yeah. so eh, swi kahle ku mi yisa lwa ni n'wi mexina too much so ni tlhe ni n'wi khensa mapotipoti na mi khensa swinene swinene because va va va va play role yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu ni vona ku loko ho heta n'wi khensa makumu ne mm, mm, swa mm. endleka hi nga ha vi na chance hi tlhe hi n'wi rivala so um u n'wi khensa ta swi ta vanhu vo tala ne va va swi teka n'wa ku phungela swinene se um na loko va va kha va kombela la eh, magavari ma vona ku ma acta ka mina ne va tlhela va ku na lady ta phunghela kambe ta va emphasize Eh. ku eh, ha fambisana Yeah. ni nga ni ri na behavior leyo taniya Yeah. so u u u munhu wa njhani mfo okay um ni munhu lowa wa ku wa ku relaxa too much mm. ni munhu lowa wa ku relaxa too much um na ku um a swi a swi easy ngopfu ku ni tolovela like uh, uh, just munhu un'wana na un'wanyana yeah. so i ku ni munhu wa wa wa ku relaxa too much and a ni vulavuli ngopfu ma vona mm. e a ni a ni swi koti ku uh, ku ni ni sungula ku vulavula ngopfu exikarhi ka vanhu lava ni nga ni nga va tiviku so ni munhu lawa ku wa ku relaxa ende ka ka ka mhaka yo phungela uh, a ni phungela mara not not hi ndlela la ya ku ri swi ze swi nyangatsa a wu phunghela mara hayi ku phunghela hayi ku phunghela e phela swi fana loko va ku na tihloko leti a swi vuli ku lavan'wana a va na tona tinhloko eh, swi vula mina pfuta laha ku leti ne eh, eh, swa twala ku voching ka mina ne Eh, ve lowa hloko lowa hloko Okay, eh, lowa hloko. lowa hloko swi endla ku a swi Lava vuli- ma va gcina hi le va- minawini, va gcina tinawini. hi le minawini so Yeah. mo ni ku eh, hi hi ku ya hi sweswo ni ngo a ni nga phungeli cause a va nga comment va ku n'wana loyi wa phungela Mm. mo ni swi vekisa sweswo ku a ni nga phungeli ku va sweswo swo n'wana un'wanyana u ta u ta u ta phungela swo nomala vuton'wini Eh. okay um hi muhluri a hi amakete ne hi hi ta vuya hi ya mahlweni na topic ya hina vayingiseri na vavoni vawachi ku vulaka maponyana ha kha ha vuya hi le ka jiwani solima ka muchanele chanele leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiseli mambuxi namuntlha Ntokoto Studios. Home of technology.

a xitori i xa Mavhanya Brothers va ni kuma laha ni nga va ni kume ntsako thirty five percent ivi ni vaviseka sixty five percent a ka hina vanharhu ku hava munhu loyi a miyerile a nga ri ku vulavuleni a hi ri ku vulavuleni hinkwenu ya a hi ri ku hluleni hi hlaya management Jewani i kota ku tshama na xilo a nga ku vutisa a kha a xi tiva. like na life yi va normal ni ku i chavi a nga bye jiwani hi woho okay ke obvious a wu nga ri mina na ni ya kuma ku i munhu wun'we laha groupini a nga susa information leyi a na vhele a yi tiva munhu loyi ku nga hlulani

hi le ka johanson makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swiyimo swa swilo swa xiyimo xa le henhla a hi kha hi languta le ndzhaku ku ku nga va ku ri na channel yin'wanyana yi nga ku landzeni ha ka ha ku vonaki nchumu a hi tivi loko ti ri kona ya i mambuxi mm. um mm, hi hi ya mahlweni ne um ni kombela ku before ni kombela ku before ni ya mahlweni na na na na swivutiso mm, mm, mm. u nga va advisa yini vayingiseri va g1 solima ka muchannel kumbe na vavoni okay so um, vuyanyana u nga hume freeman ya yeah. okay so vayingiseri va g1 solima ka muchannel mm. ni nga va advisa ni, ni munhu lowa ku rhandza ku advisa swilo in general okay.
ku uh, there is nothing lexi nga xi nga kotekiki emisaveni mm. so um ni nga va advisa ngopfungopfu ka mhaka ya ku loko loko mi ri vanhu hi ri vanhu hi karhi hi hanya mm. make ni sure ku U tisaraunda hi vanhu lava va ku challenjaku ku u endla swi swa xiyimo xa le henhla not not munhu loyi a nga ta ku loko wena i ta na idea yo karhi a ku ha swi sweswo swi nge koteki swi sweswo ma twisisa so ti-surround a hi ti-surround-eni hi vanhu lava va va hi motivate-aku hi hi hi ku hi ku hi ku endla swilo leswi swi nga endlekiki or leswi swi tikombaka nga ku a swi koteki mm. ma swi twisisa ni ya eh, eh, eh, principle yaleyo yi ni phushe swinene evuton'wini wa ta na hala ku ta ta kwalani ku u vulavula ngo ku fumi ngona ku ri u yi motivate as if u xigwili se hi fanele hi twisisa ku u suki kwihi wa sukisa vika business ra mina leri ra tihuku ni tsundzuka ni sungule hi tinsiva ntsena ni nga ri na tihuku eh, u lo u lo fikelela yini hi muhluri ku za u navela ku na van'wanyana a va motivateki mm, lexi ni lavaka ku xi ni xi lavaka ku xi hlamusela ngopfu i timhaka ta ku loko ni languta um ngopfungopfu hala tikweni ra hina yes eh, u vula south africa Is- kumbe u vula mbalani ni vula okay ni vula munuku ka gaza okay munuku ka gaza loko ni languta ka gaza um i timhaka mo ni vulela ngopfu hi sayiti ra xikolo ni cause hi laha ni nga xoko i know the kind of situation ku yi njhani exikolweni yeah uh, ni kombela ku vula leswani ku

A ni vuyi ni ni ni cinca xikolo ni ni ni nghene ni a Julius okay se ivi nda ni cinca ah, xikolo ta pasa
a wu nga ta pasa hi ngo hi nga yi entertain ngopfu hi nga ta offenda ve le Dakar mara eh eh, eh, eh u vuyi eh. cinca xikolo from Julius ni vuya a hlalukweni okay ma swi twisisa ni so ni ku i ku mhaka yi ku loko loko ni fika a hlalukweni ku fiki ka class ni vina like cause class le a ni a ni ri ka yona ku fike ku va na challenging in environment a leswi to ni nga swi veka njhani hi xitsonga ku vile na na na mintlhontlho na mintlhontlho ya ku hlohlotela ya ku hlohlotela ya ku ve na mintlhontlho ya ku hlohlotela leswa swi fika ka level ya ku ri why hi khe hi dyondzisiwa hi thicara rin'we hmm. hi khe hi attenda tlilasi yin'we hi fika hi nkarhi wun'we hi tlhe hi huma hi nkarhi wun'we Ku ri na ku hambana exikarhi ka ti-results ta mina na vanhu valava a va swi kota. Ma swi twisisa? So swi ni pfuxi ngopfu swinene leswi vulaka ku swi komba ku if someone can make it swi komba ku na mina I can make it. So Ni twa hi xilungu ku se u u kona emisakazweni mara leyi leyiwani hi ta tlhelela ka leyi ya hina nkarhi hinkwawo mi mi mi nga mi nga worry wa ha ri kona. He ma Muxi? Iya.
U lo
u lo achiever ti-results ta njhani ku za u twa ti u motivate-ekini? Okay, i ku ni acha ni ni achiever ti-results ta swilo leswi a swi ni tsana ngopfu ti-subject ta kona a ti ri hansi ngopfu ku sukusela ka grade ten Okay. loko ni compare-a ti-results ta mina Yeah. ma swi twisisa Yeah. i ku ni kote ku ni achiever swona ku nga metse na sayense laha ni nga fika ni kuma A. a wu swi katsi ne u kuma a yin'we kumbe xin'wana na xin'wana xi na a ya xona na xin'wana xi na xi na a ya xona so ya i ku i ku um vanhu vo tala okay mo ni ku vanhu vo tala va na mentality va na mentality leya yo metse yo hayi metse metse mewa metse wa ba va na mentality yo physics yo hayi ngo ni tikumela i 50 ni ni tikumela ka swona e so i mhaka ku na mina loko a ni nga kumangi challenging environment mm. na mi byela a ni ta ni nga swi kotangi Ni tsakisiwa hi mhaka ya ku a ni vo fana na hina hi swibiheli nyana eh, eh, se eh. loko hi vula swilo swi endla ngoko ho hemba mara mm, mm, mm. mina loko ni kusukela laha ka grade uh, 11 mm, mm, mm. na le ka grade 12 loko machudeni laman'wana ni kha a ni dyondza na mona ne ma kha ma practice-a ku solve-a tinhlayo ta mats me a ni practice-a ku ti-createla ta mina Mm. They, they, they, they winning a good swona mathematically le ra am predict exam ku yi nga ta yi ri so yeah yeah okay. so ya mahlweni na yaleyo ne mm, mm, mara a hi heti episode leyi one hi ta ya na yona aka episode two hi ta kota ku tlhelela le masunguleni allright hi lwela ku ri hi nga biwi hi nkarhi mi nga mi nga kwatile a ni mi ta tlhe mi vona na swi loyini vanhu va hosi na

Inkomu no tlhela ni khensa ku amukeriwa. Xana a wu swi tiva leswaku yunivhesiti leyikulu eka tiyunivhesiti ta matiko ya misava yi kumeka etikweni ra Afrika edorobeni ra Fez eka tikonkulu ra Morocco ke? Naswona yunivhesiti leyi yi tiviwa tanihi Al Qarawiyyin. Yunivhesiti leyi yi tumbuluxiwile hi lembe ra 859. A ndzi bayizanga, 859 ndzi vulavula na wena namuntlha ku ri 2021 yunivhesiti ya ari qarawinyi yi na kwalomu ka 1162 wa malembe yi ri kona ku kondza ya hlangana nakambe eka xiphemu lexi nga ta landzela xa tiva afrika ya wena vito ndzi thiyo mafuyeka muhumelerisi ka ha ri jiwan sole makamu cameraman ya hina ka madyambu ya siku ra muntlha a ku ri kagiso wa ka vukhupa ra haperile